Meng däischter Heemecht. Wien ass de Mäerder vum Franz Pommerell? Meng däischter Heemecht ass en historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Dëse Podcast baséiert op tatsächlechen Evenementer, déi aus Zeitungsartikelen an Originaldokumenter aus dem Enquêtendossier esou wäit wéi méiglech rekonstruéiert goufen. Kuerz nach e Message éiert mer ufänken. Mir wäerten an dësem Podcast ganz explizit iwwer massiv sexualiséiert Gewalt, Mord an Homophobie schwätzen. Dat si Saachen, déi verstéiere kënnen an och Angschtzoustänn ausléisen. Lauschtert eis just, wann Dir Iech selwer stabil genuch fillt, fir domat eens ze ginn. Wann dat awer Saache sinn, wou Dir Iech net sécher sidd, ob dës Iech net méi belaaschte kéinte wéi et gutt fir Iech ass, da lauschtert de Podcast am beschten net alleng, ma huelt Iech eng Persoun derbäi, déi Iech gutt kennt an där Dir vertraut. Mir, dat sinn d'Sabrina Backes. An de Steve Rëmesch. Aus der Redaktioun vum Lëtzebuerger Wort an an dësem Podcast weise mir Iech, wéi däischter eis Heemecht wierklech ass. An dësem Fall erziele mir Iech vun engem grujelege Sexualmord un engem 16 Joer jonke Mann, An dat op enger Plaz, déi wuel jiddree vun eis kennt, an der Stad, an der Péitruss. An et ass eng Affär, déi d'Justiz iwwer ganz laang Zäit beschäftegt, an dat mat enger ganzer Rëtsch vu Leit aus alle Gesellschaftsschichten, déi sech verdächteg maachen. Mir sinn samsdes de siwente Juli 1906 an der Mëtteszäit. E Lafborscht vun der Betribsdirektioun vun der Eisebunn sicht sech am Dall vun der Péitruss eng Plaz am Schiet, Hei wëll hie seng Mëttespaus verbréngen. Fir de Canivis Jhemp, esou heescht den 22 Joer ale Courrier, ass dat eng kleng Gewunnecht fir ofzeschalten an e bësse frësch Loft ze ootmen. Hie kennt déi Plaz. Fir genau ze sinn, mir sinn an der Péitruss op der Garer Säit tëschent der Neier Bréck an der Bourbonschleis, also vis-à-vis vun der Gëlle Fra. Jo Steve, wat verbënns du da mat där Plaz? Ech hunn eigentlech just positiv Erënnerungen aus der Péitruss. An de nonzeger Jore vum leschte Joerhonnert war et déi Plaz, fir um Virowend vum Nationalfeierdag d'Freedefeier ze kucken. Am Summer hu mer eis als Teenager do verstoppt fir ze kiffen a mat menger éischter Frëndin hunn ech uewen um Helleg-Geescht-Plateau geknutscht, op enger Bänk, déi et haut nach gëtt a mat Bléck op d'Péitruss. Vill méi spéit, 2008, war ënnen an der Péitruss e Mord geschitt. Do war ech deemools als Journalist op der Plaz an ech hunn och dono de Geriichtsprozess couvréiert. Dat war e puer honnert Meter vun där Plaz ewech, wou 1906 dee Mord geschitt ass, vun deem mir ech elo erzielen. An du? Ok, jo, dat kléngt no enger Plaz, déi awer scho virbelaascht ass. Ma ech sinn aus dem Süden an ech hu lo net esou vill do mat deem Eck ze dinn. Ech war awer scho puer mol do trëppelen an ech weess, dass meng Mamm ongeféier viru 40 Joer do gelieft huet an ech weess aus hiren Erzielungen, dass si sech do net ëmmer ganz sécher gefillt huet. Et ass eigentlech schonn e spannenden Eck. Fréier war do nach villes anescht. Genee, well do wou haut den Skatepark ass, ass deemols eng nei Gasfabrik. An do wou haut d'Wiss ass, gëtt och Geméis geziicht. Eng spannend Plaz ass d'Gräinskapell, déi och nach Quirinuskapell genannt gëtt. Dat ass eng Höhlekierch, déi an de Fiels gebaut ass. An dat ass alles an der Ënnerpéitrus. Wann een sech e bëssen an déi Zäit ëm 1900 wëll erafillen, dann dierft ee genau ënnert dem Viaduc, der Passerelle, richteg leien. Do op der Garer Säit an der Rue de Prag an nach Berliner Wee ginn et zwou Haiserzeilen, wou ee schonn e bëssi den Androck huet, d'Zäit wär 1900 stoe bliwwen. E bëssi driwwer stoung d'Villa Elisabeth, déi soss esou richteg iwwer der Ënnerpéitrus getrount huet. Do war e Restaurant, en Hotel an et goufen och alt mol Vëloe gebaut. 2018 gëtt d'Villa Elisabeth dunn ofgerappt, wéi esou vill Spuere vun der Vergaangenheet an eiser Heemecht. Eise Mord geschitt déi aner Säit vun der Péitruss, bäi der Neier Bréck, dem Pont Adolphe, direkt ënnert dem Bourbons Plateau. Dat ass haut deen ieweschten Deel vum Garer Quartier. Deen heescht Plateau Bourbon, well do vu 1685 bis 1880 de Fort Bourbon stoung. Dat war en Deel vun der Festung Lëtzebuerg, deen d'Stad a Richtung Diddenuewe schütze sollt. An deen huet et erlaabt, am Fall vun engem Ugrëff, d'Péitrussdall ze iwwerschwemmen. Dat war en zimmlech impressionant Bauwierk, wat awer mat der Schläifung vun der Festung zum allergréissten Deel verschwonnen ass. Jo, an haut, do si just nach Iwwerreschter do. Do gesäit een zum Beispill, wou eng Kéier d'Schleis an der Péitruss war. Do ass ënnen an der Péitruss, vis-à-vis vun der Gëlle Fra, och nach eng opfälleg gréng stolen Dier. Déi hutt Dir sécher scho gesinn, déi féiert nämlech direkt an d'Bourbon-Kasematten. De Vauban Plateau war 1906 nach zimmlech eidel, haut ass et wéi gesot de Garer Quartier mat der Spuerkeess, déi 1910 gebaut gouf, an dem ARBED Gebai vun 1920. De Pont Adolphe, déi nei Bréck direkt niewendrun, déi stung schonn, wann och nach net laang, déi ass nämlech vun 1903. An d'Péitruss war deemools nach net kanaliséiert, dat koum réischt 1930. Hei si mir awer 1906 am Summer am Hiwwel, do wou haut d'Spuerkeess ass. An do gëtt et och nach um Fiels e klenge Belvédère mat e puer Bänken an engem Glänner. Do kann ee sech am Summer schéin an de Schied sëtzen. Wie genau kuckt, gesäit awer och nach Steng vun der Bourbonsschleis. A genau do am Eck ass et, wou sech am Juli virun knapps 120 Joer dee jonke Courrier, de Jemp Canivet, fir seng Mëttespaus op e Fiels sëtzt. Hie kuckt no uewen an am Gréngs iwwer de Festungsrescht a gesäit no Beemo Kleeder. Dat interesséiert en an e kuckt méi genau an et ass eng Läich. Den Doudegen ass e jonke Mann. Dee läit um Réck, mam Kapp a Richtung Dall. En huet Strass opgeschnidden. D'Wonn ass esou breet wéi eng Hand a se geet wierklech queesch iwwert de ganzen Hals, vun engem Ouer bäi dat anert. A vum lénke Mondwénkel aus geet e Schnëtt, deen de Bak optrennt. Et ass och en déiwe Schnatt am rietsen Uewerschenkel a méi Stéch am Ënnerleif. Ronderëm d'Hëft ass se plakeg an am Genitalberäich mat engem Messer mutiléiert. Den Obduktiounsbericht, deen déi dräi renomméiert Doktere Praum, Klees a Bricher maachen, geet do ganz an den Detail. Ee wichtegen Aspekt entdecke si, nodeem d'Läich ofgewäsch ass, an der Morgue vum Stater Nikloskierfech. D'Stëch am Ënnerleif an am Uewerschenkel hunn nämlech net méi geblutt. Dat heescht, se sinn also réischt nom Doud dobäi komm. Wien dat net héiere wëll, dee skippt vläit besser eng Minutt. Déi dräi Dokteren hunn net just den Zoustand vun der Läich gekuckt, ma och d'Ëmstänn a se hunn dorauser Conclusioune gezunn. Eng dovunner ass, datt den Doudegen e Mënsch ass, deen habituell e passiven Analverkéier huet. De Mäerder, warscheinlech just eng Persoun, hätt säin Affer fir e Koitus an d'Péitrus begleet. De Mord wier, wéi et ausgesäit, och wärend dem Koitus geschitt. D'Affer souz mat erofgeloossener Box op de Knéien, mam Gesiicht no ënnen an huet sech op den Hänn ofgestäipt. Dat heescht, d'Victime huet definitiv näischt komme gesinn. Richteg. Den Täter huet dem an där Positioun komplett wierlosen Affer mat engem richteg schaarfe Messer den Hals duerchgeschnidden.

D'Läich ass also no der Dot den Hang erof gestouss ginn. De Kapp läit no ënnen op der Kant vun enger klenger Maierche bäi deem Wee, deen och haut nach bäi déi fréier Villa Elisabeth féiert. D'Blutlaach zitt sech iwwer méi wéi annerhallwe Meter duerch d'Gréngs. Den Doudegen huet e bleecht Gesiicht, wat liicht blozeg verfierft ass. Déi riets Säit vum Gesiicht ass komplett mat enger gedréchenter Bluttschicht bedeckt. Seng Aen sinn zou. D'Doktere si sech eens, Esou e schrecklecht Bild hunn si nach ni gesinn. Et ass e Lustmord, e reng sadisteschen Akt. Eppes anescht schockéiert si awer méi wéi déi déidlech Wonn um Hals. De Mäerder huet sech nämlech richteg u sengem Affer ausgelooss. Elo gëtt et erëm e bësse méi delikat. De Mäerder huet him mam Messer an de Bauch gepickt an och an den Uewerschenkel. Seng Geschlechtsdeeler si mutiléiert. Fir et riicht erauszesoen, De Penis ass an der Mëtt gespléckt, de Sak opgeschnidden an d'Hoden entfernt. Een dovunner gëtt awer nach op der Plaz erëmfonnt. Et ass an e Blat Efeu agewéckelt. Do kann ee sech elo froen, ob een dat bal 120 Joer dono nach alles wësse muss. Tatsächlech wäerten déi Detailer zu engem spéideren Zäitpunkt nach eng wichteg Roll spillen. De Kierper ass kal an d'Leichenstarre ass schonn agetrueden. Den Doud läit tëscht 12 a 24 Stonnen zréck. Dat heescht, de Mord ass tëscht Freideg am spéiden Nomëtteg a spéitstens um zwou Auer un der Nuecht op Samsdes geschitt. D'Victime huet nämlech hiert Mëttegiessen nach net verdaut gehat. Zur Identitéit ass par contre sou direkt näischt bekannt. Um Tatort fënnt d'Police eng Tut Malzkamellen an en aalt Täschemesser mat enger bluddeger Kléng. Et ass näischt Grousses, just esou laang wéi e Fanger. Da leien do och nach metalle Boxeklameren, wéi een se haut nach heiansdo bäi Vëlosfuerer gesäit. An och en donkelbronge Portmonni mat sëlwerner Verzéierung, dee bis op eng Fiederspëtzt, eng fir ze schreiwen, eidel ass. Mä. Bäi der Ënnersichung gëtt och nach eng donkelrout Mass festgestallt. Blutt, awer just bannendran am Portmonni. Domat awer net genuch. An den Deeg dono gëtt bei den Dräi Tierm uewen um Pafendaller Bierg eng hell Box fonnt. Et gesäit esou aus, wéi wann dës Spuere vu Stéchverletzungen an och Bluttflecken op Héicht vun de Knéien hätt. An och an der Péitruss gëtt e wäisst Nueschnappech mat bluddege Flecken entdeckt, déi esou ausgesinn, wéi wann e Messer domat ofgewëscht gi wier. Dat Duch ass iwwens och haut nach am Dossier. Et weist sech awer spéider an enger Expertis, datt do weder mënschlecht Blutt nach aner Sekreter dru sinn. Da fënnt d'Police och nach e Filzhutt, e sougenannten Hallefzylinder. Op enger anerer Plaz gëtt och nach e Fraenhiem fonnt. Ma ob dat eppes mam Mord ze dinn huet, ass eng aner Fro. Et muss ee wëssen, d'Péitruss war deemools tatsächlech e bësse méi scho wéi haut. Ma och dozou komme mer nach. Ma wien ass den Doudegen iwwerhaapt? E ganz jonke Mann mat donkelbrongen Hoer, enger Bross. En huet e Baart a kee Schnurri. En ass eent 68 grouss. Den Alter schätzen d'Dokteren op 17 bis 20 Joer. Herno weist sech awer, dat hien der knapp 16 ass. De Jonken huet e blo-wäiss gesträiften Kotténgshiem, e Gilet, eng donkelgro Jackett, eng brong Box an duebel gesuelt a geneelt Schong un. En ass also ganz anstänneg gekleet. Uganks ass dann awer och nach net gewousst, wien d'Affer iwwerhaapt ass. Dowéinst gëtt d'Läich och fotograféiert, an dat iwwregens net vun egal weem. Vum Paul Kutten. Dat ass ee vun de Pionéier vun der Fotografie zu Lëtzebuerg an de Papp vun zwee ganz bekannte Bouwen, dem Moler Joseph Kutter an de Fotograf Edouard Kutter. An d'Ofzeech vun de Fotoe ginn dann un d'Police an d'Gendarmerie. En Octroi-Beamten erkennt den Doudegen. Den Octroi, dat war an der Zäit eng Zort Douanshaisschen, wou een, wann ee mat Wueren an d'Stad komm ass, huet missen eng Steier bezuelen. An dat ass bis 1920. Ëm déi selwecht Zäit, sonndes mëttes, mellt sech och de Louis Rausch bei der Police. Hien ass vu Beruff Heizer bei der Eisebunn, also een, dee Kuel an eng Dampmaschinn schëppt. Hie wëll de Jong als vermësst mellen. Dat Tragescht ass, hien ass samsdes mëttes och ee vun deene Leit, déi an der Péitruss afen, nodeem d'Läich fonnt ginn ass. Den Doudege selwer huet hien awer net gesinn. Wéi de Bouf dunn awer déi zweet Nuecht schonn net heemkomm ass, stellt hie sech natierlech Froen a mécht sech Suergen. De Louis Rausch ass dann och deen, deen den Doudegen an der Morgue formell identifizéiert. Et ass de Jean-Pierre, genannt Franz Pommerel, 16 Joer al, am Oktober 1889 gebuer. Hie wunnt an der Aler Avenue an der Stad, bäi sengem Monni, eben deem Louis Rausch, a senger Tatta, der Margaretha Pommerel, dat ass d'Schwëster vu senger Mamm. Seng Mamm ass d'Katerina Pommerell, eng Fabrikaarbechterin, an déi stierft schonn 1895 am jonken Alter vu 24 Joer. Do ass de Franz da sechs. D'Mamm war ni bestuet an iwwer de Papp ass näischt bekannt. Eng wichteg Roll am Franz sengem Liewe spillt awer seng Bom. Déi wunnt an der Rue Marie-Thérèse. Dës Rue Marie-Thérèse ass iwwregens net identesch mat der haideger Avenue Marie-Thérèse. Dat sinn zwou verschidde Stroossen. Deemools war d'Rue Marie-Thérèse de westlechen Deel vun der Rue Notre-Dame, der Ënneschtgaass, also d'Stéck vum Boulevard Royal bis bei d'Chimésgaass, bis dohinner, wou haut nach den Hotel Cravatte steet. Freides Mëttes hat de Franz nach beim Monni giess. Dunn huet hie senger Bom, der Marie Vinandi, d'Iessen op d'Schaff bruecht. Si huet mat 60 Joer um Fieldgen nach Matrasse gefléckt. De Fieldgen, oder Feldgen, mat der Rue du Petit Champ huet deemools zur Gemeng Hollerech gehéiert. Haut ass et d'Antwerpener Strooss. De Fieldgen läit e Stéck méi déif wéi d'Schoul, déi haut nach esou heescht. Owes ass de Franz Pommerel net heem komm. Ma seng Fleegeelteren hu sech weider keng Froe gestallt, well se geduecht hunn, de Jong wier nach bäi senger Bom. Nodeems en dunn sonndes moies och net a sengem Bett läit, froen si da mol léiwer bei der Groussmamm no. Déi seet, hie wär zënter freides mëttes net méi do gewiescht. Si sichen nom Franz, mee se fannen en awer net. Vun der Police ginn se dann domat konfrontéiert, datt eng Läich fonnt ginn ass. An der Morgue gëtt et dono traureg Gewëssheet, wien den Doudegen ass. Do ware mer schonn. Wat wësse mer dann nach iwwert de Franz Pommerel? Hien ass grad dobäi eng Léier als Schlässer ze man. Déi lescht 3 Wochen ass hien awer krank geschriwwen, wéinst engem Liewerleiden anscheinend. Den Dag vun sengem Doud geet hie bei säi Patron, d'Schmieds Frères, säin Aarbechtsbichelche sichen. Hie kuckt anscheinend anerwäerts no enger neier Schaff. Jo, d'Aussoe ginn do zimmlech staark auserneen. Déi eng soen, en hätt wëlle bäi d'städtescht Gaswierk zu Hollerech goen oder bäi déi nei Gasfabrick an der Péitruss. Nach anerer soen, en hätt wëllen an d'Ausland goen. Senger Bom muss e gezielt hunn, e géing gär bäi Monopol schaffen. Leit, déi e kenne, beschreiwen de Franz als zeréckhalend, fein an anstänneg. Ma e wier awer och elo net esou terribel talentéiert gewiescht bäi der Aarbecht. Schlecht Bekanntschafte solle keng gehat hunn an och keen Alkoholproblem, wat deemools scho bal eppes heescht. Well de Franz als Léierbouf bäi de Schmittsfrère näischt verdéngt, gi seng Fleegerelteren him en Täschegeld. Dovunner hätt hie sech haaptsächlech Zockereie kaf. Si mengen och, hie géing eigentlech ni mat Kameroden ofhänken an e géing och ni a Wiertshaiser goen. Jo, do wäert mer nach gesinn, datt dat net ganz esou stëmmt. Hien hätt och keen Ëmgang mat Fraen an och keen entspriechende Kontakt zu Männer. An hie geet reegelméisseg an d'Sonndesschoul um Glacis. Liewerkrank ass hie scho mat 14. Den Dokter recommandéiert him dowéinst vill Spadséiergäng ze maachen. An dat mécht hien och. Nom Mord dunn huelen d'Enquêteure säi ganzt Liewen auserneen. Direkt den Dag selwer falen awer och schonn zwee Verdächteg op, déi dann och direkt mam Mord a Verbindung bruecht ginn. Zwee jonk Männer, déi sech mat enger Kutsch a Richtung Belsch duerch d'Bascht maachen. Ma kucke mer nach emol de Kader, Wat war 1906 fir eng Zäit? Ganz allgemeng an Europa ginn et schonn immens Tensiounen, déi dono zum Éischte Weltkrich féieren. Dat zitt sech iwwer Joren. Ma tensibel ginn déi Saache réischt, wéi et souwäit ass. Ganz konkret, dee Weekend vu Mord schwätzen d'Zeitunge beispillsweis doriwwer, datt an der Belsch fir d'éischt emol eng Sonndesrou fir Aarbechter agefouert gëtt. Iwwerdeems probéieren d'Lëtzebuerger mat staatlecher Ënnerstëtzung Wäi vun der Musel an der Belsch ze vermaarten. An hei am Land ginn d'Paie vun de Schoulmeeschteren erop. Gläichzäiteg gëtt d'Steier op auslänneschem Béier däitlech erhéicht. An et gëtt an deenen Deeg vill iwwer Logement gestridden. Ja, dat ass jo bal wéi haut. Do geet et awer ëm Fabrikwunnengen. D'Leit sinn aarm an et geet hinne schlecht. Vill Leit sichen an der Stad no hirem Gléck. Ma do ass net fir jiddereen eppes ze huelen. Dofir ginn der och vill einfach an d'Ausland. Dat ass schonn en impressionnante Phänomen vun där Zäit. Tëscht 1841 an 1891 verloossen iwwer 70.000 Lëtzebuerger d'Land. Fir eng Gréisstenuerdnung ze hunn, dat sinn ëmmerhin 40 Prozent vun der Populatioun vun 1866. Vun 1892 bis 1905 dréit sech dat liicht. Duerch d'Industrialiséierung wandere ronn 190 Leit pro Joer méi an, wéi aus. Dat sinn der awer och net ganz vill. Vun 1906 bis 1922 verloosse méi wéi 15.000 Leit wéinst der Aarmut an der ekonomescher Kris Lëtzebuerg. Iwwerdeems gëtt et hei am Land e grousst Mësstrauen a sécher och eng gewësse Feindlechkeet géintiwwer Auslänner. Virun allem géint Däitscher ginn et immens vill Ressentimenter. Direkt déisäits vun der Musel si se nämlech och zimmlech aarm. Wann en Däitschen deemools zu Lëtzebuerg no Aarbecht sicht, dann ass d'Chance grouss, datt en zimmlech erofloossend als Vagabond behandelt gëtt a scho bal präventiv als Klauert. 1906 ginn 249.000 Awunner zu Lëtzebuerg recenséiert, dat ass e bësse méi wéi en Drëttel vun haut. Ëm 1900 sinn nirwens knapp 12 Prozent vun der Populatioun auslännesch. Déi eenheemesch Kriminalitéit ass awer elo och näischt Onbekanntes. Ganz am Géigendeel, mee den Auslänner ass ëmmer deen éischte Verdächtegen. An direkt nom Mord un eisem Franz kënnt et och zu enger anerer Diskussioun, déi bal 120 Joer dono nach ëmmer aktuell ass. Jo, an dat scho 50 Joer éier d'Lydie Polfer iwwerhaapt op d'Welt komm ass. Et ginn net genuch Polizisten an der Stad. Dat steet och beispillsweis den zingte Juli 1906, dräi Deeg nom Mord, am Wort. Während der Nacht sind im Ganzen für die Oberstadt, das Bahnhofsviertel, dem Limpertsberg und die drei Unterstädte drei Polizisten mit der Sicherheitswache beauftragt.

Nicht umsonst haben sich auch so viele Stadtbewohner bei der Wach und Schließgesellschaft abonniert. Die Polizeibeamten haben täglich 10 Stunden Dienst. Genee wéi haut ginn et och deemools séier Léisunge fir de Leit e bessert Sécherheetsgefill ze vermëttelen. Eng ass awer bis haut bliwwen, An der direkter Suite vum Pommerell-Mord gëtt déi éischt Hondsstaffel an der Police gegrënnt, fir d'Spuer vun den Täter direkt no engem Fait ophuelen ze kënnen. Fir de Franz kënnt dës awer ze spéit. Deem seng lescht Stonnen huet en net alleng verbruecht. Hien ass mat engem onbekannte Personnage an der Stad ënnerwee, een, dee ganz séier zum Haaptverdächtege gëtt. Ma dat héiert Dir an der nächster Episod vu Meng däischter Heemecht. Ëmmer sonndes op wort.lu a mëttwochs op all gängege Podcast-Plattformen. Meng däischter Heemecht ass e Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Redaktioun a Moderatioun sou vum Steve Rëmmesch a Sabrina Backes, Spriecher sënn d'Amélie Schrüder a Marc Blasius, d'Titelmusek ass vum Christian Mertes, den Audioschnëtt an de Sounddesign vum Marc Blasius,